Hei ni zawt vai pakhat electric in zawt thei a man a tihtuan chuan police in mi man lam pawh a ni chu alo em disk puncture kan thlah dawn a ni e umm buatsaih rum rum ta mai le buatsaih na ni conductor te hei disk dat--

Disk a ni lo mi hakha. Eh polymer disk an tih maw. A nih leh a puncture in tih khan eng nge a puncture na engtin nge lo awm ang saw lai a. E e. Kha lahan current a kal tlang zuai chuvain a chiang tawh lova khami kha thlak tur umm ni le heti laiah hian current a kal a ta tanghin heta tanghin he tin tin tin current kha kualna ang kha ta rawh hakha umm hei hi thlak tawh. e ani hi saw chhe hawr mai ani hi current a lik tawh a chuvangin tun hunah hian substation ah electric a rawn lut thei ta lo ani current power supply a rawn lut e nih hi a lo ni e sar na sa khawp mai pan sar tlat te ani hi nih hi heng lai te ke boka va thlak ila ni mai la mu nom khawp ang

Khi ti lai a chung zawk a mi khi khi hian thlak tur chu a ni hmel e chhe tlat mai khi ta disk khi a ni. tihian hei hrui an pawt dawn a hrui hi khutah khuan puli in.

an thlak tura khi khita mi khi a ni a khiti lai mi khi ni vangin hruia hemi hrui pui lian hi lo pawh beh tlat a ngaia leiah tlak tir thiang miah lo hu hu ta e vawiin chu khua pe ung khawp mai sawww ta hydroban kan tih thin ah sawn a rawn chhang ta a ni helai hi a rawn chhang han ti ila tawng theilo hi kan tawngtir a ni ber a. khaw ti lai ban khuan tuna kan awmna hi a rawn chhang a chuan hei heta hrui a hrui ah chung te zawk khi thlak khi khi a pawt bet tu polymer dish a chhiat avangin thlak tur a ni a

Hei mihri chung zawk hian thlak tur kha a ni. Sang vai vai khawp mai. Chu ai taka buai thlak ta chu hei power supply neih loh lai laiin saw lai sawn mi rawmpuitu aah chawl petu kan ti zawk dawn nge. Ruah sawh aah ruah kung hei helai hi a rawn thlen tawh hi. Hei hian mi rawn phui a tum nge mawni saw saw chu kan mamawh lutuk lo khawhai tlang lam thim tha mup mai ni he a rawn ri phei hum hum mai si le

Umm e hei helai hi rawn sur phei buan buan a kan tlan chhia tunah chuan ruahmi a ni darkar chuan ve zet mai ruin min dang a hei ti tha leh dawn a hrui chu heta hi ni ah world cup lai ni bawk si a he. fim kawr ngai nia nia hei ruahsura an lo sawi a rain coat nei ber kha tlan chhet chak ber a ni tih tun ruahsur ruahsura rawn sur thut si a rain coat nei kha tlan chhet chak ber a. lawn chho zela lawn chho zela helai hian hrui pek kual na tur hrui pawh na kudi an fit leh dawn a.

mihring pawh fung hnih ang tit lek in ihh khaih a hun thlak fu mai. khaw chhe tak hnuaiah hei khaw mipui ten eng kan chhit theih na tur atan te tun lai hi world cup hun lai a ni a mina mahni tan zawng te an en theih na tur atan tiin--

Kan tum te rawh. Hei lo hi hmun danga la chhiat vaih phei chuan. Hmun danga la chhiat vaih phei chuan. Zain chu mina goal an tih ruain mu thler thler ila ni mai lo.

a sang hle mai thu sawi a ah khalam atanga thlir ang ngawt a ni lo tiang deuh a ni a hetiang a lawn hi chuan lehlam atanga thlir ang ngawt hi a ni thin lo va. kan thianpa pakhat phei chu heti lai mihring ban chin chung lam chiah a lawn thei a lawn ngam a zuang thla ngam tawh lo a chuti chu ni nichina khawhai lamah.

Chutia kan tih ang chiah chuan khawhai ho sawn khaw zawl lam sawn ruihna duh bik riau mai a an ti ve theuh e an tia tak tak nge dawn ni dawn ni khaw zawl hian kan thi khawp a sin.

Buai thlak khawp mai he heti atanga khi mi hrui han thlak hrui han leh vel chhung khi hrui khat hrui ni hrui thum tuna khian a awm a hrui khat khi hrui palai kan ti dawn nge thil khai chhoh na a nia pakhat hi a pawh marh na tur te a ni a an fit mek a khi ta khian pulley a awm a. ban kil tawh he umm umm this vel chu an khai chho ta mek a ni.

a huai sen zual a fa huai sen fe khi thlawk thei aniang a thla nei si lo a chuan an mak khawp mai khi khi hruiin an thlung lawk a khilai khian hrui hi an thlun lawk taka kha heta rawn kal thla zai zai main power han tak thin ila heta rawn kal thla zel a heta rawn kal thla zel a kan bula hi ahem pot ta tang hian pot bet tlat dana hrui awm zia tak chu khilai polymer disk khian thla dawn avangin he mihri hi an thloh pal vaih chuan ah hau tak khawp ang thloh chi ni lo ni. kan ahh tute chu sawi leh la mi pakhatin one thate two line hi nge thate three line zawk one thate two line hi a nia ah current a kal lo tia tester in kan hawl chhin ange ti mai chu.

one two three an one two three chiah chu kal duai duai mai a helai a a van na ber thing thiang bul ah ui pum tiat ai lian fe sawh a che dut dut a chuvangin a hlau thawng hial zawk a ni an pawt hneh khawp mai thu tilai thu kau chho ruau a kau tawh tlat a chu chu. Daru ka ri tawh a, khaw a thim dawn ruai a, umm veng veng kawnzar veng tlangval tlawmngai te leh vengthar veng tlangval tlawmngai te zara hei khaw zawl khaw zawl district leh champhai district pawn eng kan nei leh thei dawn e.

Ni erah pial pawh hlawm tawh thim tawh a hei khuwa thim tawh tih tlat khitah a hrui hmawr khi a la phelh dawn a khi hi la phel lo pa hei hi mu pawh kan hmu thei tawh hmel em a thim tut tawh a fiah tawh lo thim tuk. Khua thim ti tih tawh mahse reng khi a hmawr a khi hrui phelh in la awm viah viah mai. Khawi sen a ngai khawp mai khi. Thim ta rup rup hle mai. so kan sawi khaw hai pawh so lai khaw lo lang saw chawngtlai. Hei ni e, hetiang electric hi a chhiat hian vawiin pawh mipui lam atangin he chuti lai hmunah chuan a puk ri dur mai tih department ah report a ni a, hei line chhiat chhui hi a har em em mai a, chuvangin eng emaw hria kan awm a nih chuan department lam hnathawktute hnenah hian. report vat thin hi a him a, chutin report vat chuan department lam pawn a chhiatna lai chhui chhuah a awlsam a, chuti a chhiatna lai chhui chhuah mai chuan an awlsam takah chuan mipuite tho kha a zar zo tu kan ni leh a, a eng power supply nei hma tur kha chuan mipui tho kha kan ni leh a, chuvangin a chhia nih chuan inhrilhhria thin ila a tha ang e. Khi ta thla eng khi kan ring ta a ni ber e tun chuan hmawra lawm viah viah mai thim tawh mah mah ve ai pawh hi

tah kan pi te kan pu te an awm bawk a hei thim ta e leilawn a thim tawh hei khuathim tawh a lang fih vak tawh lo mai thei.